Jo, do läit se enke, déi schéi Kaart. Ech hoffen, dir hat elo schéi Chrëschtdeeg. Dir hutt et genuch genuch verdaut. Mir huet et vill Spaass gemaach. Ech hunn och un déi Kaarte geduecht, well ech mer esou laang no där gesicht hunn. An haut och de leschte Part ass vun eisem Projet mat 15 Joer TL, 25 Joer Pokémon an och Celebration Set ass ass den Egon enke hei. Salut! Mir maachen et eben haut esou, wéi et ugefaangen huet. Maachen eng kléng, eng lescht, eng allerlescht Elite Trainer Box zesummen op. Dir wësst et, dat ass am Disco de Moment opgemaach ginn, do hu mer genuch Päck dran. Ech mengen, ech muss net vill erklären, wat dran ass. Du kenns de Këscht och nach, well ech dech och dunner gesat hunn an hei opgemaach hunn.
Wéi gesot, de Glura-Kolleg, dee bleift hei vum Dag eng Kéier hei leien an ech kann iech ebe weisen, Hei ass se de Proof, mir hu scho genuch drop gemaach, also wann een eng Kaart wëll zéien, et ass ëmmer déi nämmlecht, also dat wollt ech iech och eng Kéier weisen. Genuch gouf drop gemaach, et feelt eis ëmmer zwou Kaarten, vläit zéie mer jo haut nach eng, a wann net, da feelt eis nach ëmmer de Rocket Admin an eben de Darkara Goldstar, mir hunn se schonn am Japanesche gezu gehat virun zwou Wochen, a voilà, deen ass hei dran, deen ass och nach ëmmer hei dran, zéien, ech kenne mer.

Chronologesch heißt durch den Kapp goen. Darauf wird alles von mir im Endeffekt gut mal wieder anpassen. Die Würfel, der Grenz, kennen alles. Sind ja. doch schon besser. Na, hat wohl eine bessere Version, ob schon der Klar mit. Voilà. Ja, genau. Können ich doch einen Weg auf Zeit, so es gibt Dinge, so haben vorüber. Verschwommen, der ist schon, wenn so oft genug gesammelt. Do loosse mer och zou, datt déi normal Energiekaarten, esou huet et ëmmer ausgesi wa mer um Tel Disco dat gemeet hunn, de Greninja, wéi gesot, gëtt eng kuerz agekläert mat dem Präis, mir hunn déi och schonn am am Beiner duerch d'Bockecenter Këscht fir virun engem Mount. An natierlech ass den Dino och rëm bei eis. Mir hunn natierlech rëm Codekarten haut a wéi ëmmer, wien se wëll, ka se kréien. Den éischten ass fir. Voilà, hei gesitt der déi 60.

Celebration boosteren. Déi lescht Kéier en Channel gehaat lo vu September un eng ganz Spaass. Ech haat e Pong ugefong, dunn war den Eric als éischte Gaascht komm vun Inara Projet, dunn haat ech de Lena mam Samhal Lëtz fir d'Pitachelkëscht opzemaachen. Ech meng du koum Dino mat dem Tims. Wann ech mech ieren, hat mer zoufallegen de Mike, den Joe ass leider net méi komm well deen leider ze vill ausgebucht war, eisen DJ. An lo zum Schluss hunn ech mer Méi gemaach fir duerchgezunn well dat am Duo vill besser geet, ech ka schwätzen a hee mécht d'Paarten op. Kéint ee bësse soen ech polteren herno mee ginn herno awer ze feier vum Dag, dat wär eppes gutt den Amsten Händok. Sou, da gesitt hei normale Booster, brauch net all ze vill kommentéieren, dat kennt d'Kaarte, sinn net komplett Standard. Denken, voilà. Hoffen wir den Nike lässt grüßen, so ein Einfall.
Ja genau, den Been ass dat ëmmer, dat ass keng Zwiwel nach enke un all déi déi mengen dat wär eng Zwiwel. E Knëwel. Mir si kuerz op fir Silvester, dat heescht d'Stëmmung ass e bëssi relax. Ech mengen, et ass no Silvester, wat fir haut nach ze drëssen. An äh, voilà. Ja, dat ass dat, den kënnt och nëmme bei Pier produzéieren. Ja. So, hm, Moer ass Silvester, wann ech mech net eeren.
Okay, ich, wir sind Ufangs November bei Pile Open zusammen. Weil ich aktuell im Chantier hier hin sind, haben wir das da eben so nach gemischt. Ich muss Auge hei. Wir werden über Schlangenfahrer 16 Episoden, was ich verstehe, die wir halt zusammen gemäht haben. Den éischte Projet dee mer esou lancéiert hunn op Youtube. Dee gesäit cool aus, deen ass esou aus Woll gestréckt. Deen ass Woll, well dat ware 16 Episoden an ech denken awer och wéi du Ierk, du hues jo e bëssen mat suivéiert a e bëssen och mat gekuckt, et war e Projet do wäert, wat zemools wat ebe cool war dëst Joer, well et eist Jubiläumjoer war, mir haten och Special Guests, mä dat hat mir iwwerhaupt net geplangt, dat war mer einfach esou am Bille komm. Äh, war ganz schéin denken ech och. An ech kann jo schon annoncéiert, dat ex Joer mir wäerten den Format hei viru maachen. Fir dat ech dat Ganze méi och nach drop sinn an kee Gage méi. De System wäert eben esou oflafen, an eisem Tel-Discord gëtt dat do ëmmer annoncéiert, wat fir e Projet elo als nächst kënnt. An d'Leit kënne sech mellen, wa se wëlle mat ophuelen oder net, fir dat Ganzt dann mat ze kommentéieren, mat ze suivéieren. Dat heescht, wann een

An maachen awer lo hei als Ofschloss wéi gesot déi lescht 4 Celebration mat Lëscht op den Ierling ass och gläich mat deene 5 Standardpäck op d'Wiese gi, ma jo all huet net all zum Hummer kommentéiert. Sinn awer schéi Partner natierlech dobäi, och schéin Artworks. Et ass net fir dat wou mer am Fong hei sinn, do ass ëmmer e klenge Bonus fir iech. Deen hat mat Knëwelechszéi och, wéi kann ech dat nennen, an enke schéine Meldet.
So, da so. man bei den letzten letzten normale Tag für das Joer dann. Und da kommen die letzten Think Tag von Celebration. Nee, am Klartext, wir werden keine weitere Folge mehr abholen.

Muss wierklech och emmer soen, sou eng ETB kafen d'Leit normalerweis just eemol an net 16 oder 17 mol wéi verschidden Leit. Ass dat do schonn e staarke Pull fir dat mer eis den éischte Pas gutt gemaach hunn.
Sou, dann geet et weider mam Yveltal, Xerneas. Ass dat dee Rocket Admin? Dat ass déi déi eis feelt.
Dat ass cool. Da feelt eis just nach eng eenzeg. Ech ginn der direkt e Sleeve.
Gutt, dat ass dann déi éischt, déi mer gebraucht hunn. Déi éischt, déi mer braucht hunn.
Da feelt just nach eng eenzeg an dat ass nach d'Tara Goldstart. Ech war elo ganz professionell an ech hu keng Sleeves méi, well mer net domadder gerechent hunn, haut esou vill ze zéien. Dat ass déi nächst Kaart, déi eis gefeelt huet, déi mer dann och hunn. Dat heescht, wa mer elo d'Päck all op hunn, entweder du mussen iwwer Card Market just nach eng Kaart

Wéi gesot, och de Rocket Red, mee ech hätt net méi domat gerechent, datt mer deen nach iwwerhaapt kéinten plazéieren. Mee dat méi, dat besser. An ech mierken einfach, et war e Masterplan vu mir, fir den Eric héier ze ruffen, datt hien einfach déi lescht Päck opmécht, dëst hei zaubert an der Cover. A voilà. Kucke mer mol, ob en nach déi lescht Kaart haut zitt.
Hei leider net.

Wéi gesot, wann d'Münz zwar mëttlerweil jo och scho gezunn, mee kann en mer awer schéin hei dobäi leeën, bäi de Glurak, deen einfach zur Feier vum Dag do däerf leie bleiwen. Et war e Fluch. Ee Joer laang hunn ech hei gelidden an d'Kal Disko huet dat sou mat Dreck mat mir gemaach, wéi ech giff de Glurak zéien. Jo, bon, am Endeffekt, ech hunn jo och net selwer gezunn, mee et huet fir mech gezunn an ech sutz dobäi, dobäi, do, do, niewebäi hei ze grinsen. An eng Kette mat Zähne ass jo, well mer och hei erëm matgehören. Är Collection, wéi gesot, och nach eng Kéier hei, déi do Kaarten, déi dräi, wann der se braucht, mellt iech, et sinn nach ëmmer genuch do. Elo misste mer scho beim Pak Nummer 6 sinn. Jo, mir si scho bei der 7. Gesäit net gutt aus.
Gesäit net gutt aus.
Mir wësse jo, wéi d'lescht Kéier mam Glurak gaangen ass, den allerleschte Pak vun eiser Pëscht.

Zack. Ah, nee, ist nicht gezogen. Schritt, Schritt, Schritt. Aber wir haben noch zwei Packen. Wie wees wat nach wat do. Wie wees aus de Blatt mir op Hammerlone si vum Zéier. Ech denk awer en coole Projet, dee net mir Spaß gemacht huet noch Leit die nokuckt hunn schmengen, dat op bis gläich. Amusement war dann dor op mannst Kulinara Këscht war e klengen Joke. Haut huet mech äi Polge mat Mayo opgemaach, fänkt och bëssen u midd ze ginn, soll ech elo esou. Ech wëll déi gutt Kaarten zéien, esou lues sinn déi bësse fort.
Sou, dann hu mer hei de Parrickier, Toodle-Doo Gier an den Imposter a Rotten Eich an engem Pak. An engem Pak, dat ass bëssen krass, gi mir emol einfach erëm soen.

De Wäert ëm déi 35 Euro goen, hu mir mengt.
Mee bon, ech soen emol einfach esou, fir datt ee weess, mir haten och virun zwou Wochen nach de Glurak misse eis kafen, dat hues de am Endeffekt glécklech gerett, hu mer de Budget eebe gutt gehalen. Mir hu esou, mir maachen elo eng Kéier hei e kuerzen Iwwerbléck, eng Kéier vu wat mer alles gezunn hunn, ech loossen einfach esou lafen. An do gläich beim Schnipser gesi mer da gläich, voilà, da kënne mer hei de Schnipser. An da wann eng Kéier ageblent ginn ass, déi do Kaart, déi gesitt der elo, déck an héchstwarscheinlech. Déi feelt eis nach just am Endeffekt. An och hei dann déi limitéiert Kaarten, d'Promokaarte wéi een se nennt, an eng Kéier als Ofschloss. Dat hei, dat heescht am Endeffekt eng ganz Säit hei gespuert. Kann vläit sinn dat ech déi japanesch Kaarten och nach dran an fënnef Stéck, mee wéi gesot ech wäert iech nach eng Kéier drun hänken won déi nach Tara Goldstar Kaart vum Card Market Chef hei niewt mu komm ass an de Projet dann ofgeschloss ginn ass. Dir gesitt och elo eng Kéier an deem ech dat iech ablende wat mer alles an dem Projet opgemaach hunn. Insgesamt wann ech elo schonn auswenneg weess waren et bal 220 Booster pro Celebration. Ech soen iech awer dat hei, Maacht et d'Wandschrift net no. Mir hunn et awer fir iech gemeet, well mer gesot hu fir eis 15 Joer Feier, kann ee se nennen, kënne mer mol eng Kéier een drop maachen. Mee ech kann iech ebe soen, et wäert nach weider villes drop bleiwen. An et bleift awer den Highlight, de Flur ass gebrach. D'Rutt ass do. Wéi gesot, kënnt elo klenge Cut, wou dann déi lescht Kaart ufänkt, zwar héchstwarscheinlech nach, well dat war jo esou geplangt, dat mer dat elo ufanks November hei ophuelen, fir dat mer am Dezember dann fir iech am Video de kompletten Setmeck kënne presentéieren. Ech soen iech Merci fir ären Interessi, ech soen dem Eric Merci hei, ech soen awer och Merci un eng Kéier un Sam a Lena, déi eng Kéier dobäi waren, den Dino, dee 4 Folge gemeet huet, de Mike, deen zwéi Folge gemeet huet. Och un d'Joa e ke Merci, Kit dat leider net geklappt huet, mee et hätt net sollte sinn. Dann ass et eng Kéier fir den nächste Projet fir d'nächst Joer. Ech wënschen iech e gudde Rutsch an dat neit Joer 2023 a mir gesinn eis da vläit schonn am Januar mat engem neie Projet. Wéi gesot, elo nach eng kleng Pauz an da gesitt der déi mysteriéis Kaart, déi eis leider Gottes gefeelt huet, mee mir kréien se trotzdem geprot, well mir dat kënnen. Genau, och vu mir aus e gudde Rutsch an d'neit Joer, feiert schéin an da gesi mir eis 2023 erëm.